איך שעם מיך נישט מיט מיין טאטע און מאמע. ס'איז דא בחורים, קינדער, ער שעמט זיך מיט די טאטע און מאמע. פארוואס שעמסטו דיך מיט דיין טאטע און מאמע? וואס נעמסטו פרעשור פון דיין טאטע און מאמע? דו האסט א מורא אויב איינער גייט לאכן זאל ער לאכן. ס'קומט אמאל אויס ביי א שמחה, א טאטע שטעלט זיך אויף רעדן, און די קליינע קינדער ווייסט כאפן עס נאכנישט, מ'הייבט אן צו ווערן א בחור און בעת ווי איינער רעדט אהן ער גייט שוין ווייטער רעדן.

דו קענסט נישט מיטלאכן ווען מען לאכט פון דיין טאטע. דו קענסט נישט מיטלאכן ווען מען רעדט פון דיין טאטע. דו קענסט נישט מיטלאכן ווען מען מאכט ניבול פה דזשאוקס. און איך קען נישט זיין ביי א שמועס וואס מען בארעדט מיין טאטע. דו קומסט אין בית מדרש און ס'קאכט זיך די בית מדרש. מען האט געכאפט יעצט א מעשה, א עבירה, א גניבה, א כ'ווייס נישט וואס, פון דיין טאטע. די טארסט נישט זיצן ביי דעם שמועס. די טארסט נישט זיצן ביי דעם שמועס. איינער רופט דיך צו, קום הער איך וויל דיר עפעס פרעגן, וואס איז די מעשה מיט דיין טאטע? די יונגערמאנטשיק איז נישט צו מיר, קענסט רעדן קענסט פארגעסן. וואס איז געווען די מעשה? איז אמת די גניבה? נישט צו מיר רעדן. איך וועל דיך מוזן שלאגן אז דו וועסט רעדן צו מיר קעגן מיין טאטע, דו קענסט צו מיר נישט רעדן קעגן מיין טאטע. איך זאג, איך מיך שעמען מיין טאטע און מאמע? דו האסט אמאל געטראכט וויאזוי אונזערע קינדער גייען זיך שעמען מיט אונז? דו האסט אמאל געטראכט וויאזוי אונז גיימיר אויסקוקן ווען אונז גיימיר זיצן אויף דער עלטער אויף די באנק צוזאמען און געבן ברויט פאר די פייגעלעך? דו ביסט דאך א קאמידיען און אן חתן, אפשר קענסטו מאכן אזא אזא סקיט איינמאל דא למשל אוועקשטעלן אפאר בחורים מיט בענקלעך מיט שטעקענעס און מ'זאל טרייען צו אימעדזשינען וויאזוי אונז גיימיר אויסקוקן ביי די אכציג יאר?

דיין טאטע קאלט דיך אריין, פארוואס זאל ער נישט אויפהייבן די פאון? איך ווייס נישט, וואס ווייטער? וואו ביסטו? ווען קומסטו שוין אהיים? טאטי, אפשר קען איך נאך דאן אפאר מינוט? מאמי, אפשר קען איך נאך אפאר מינוט שמועסן? מאמי, איך בין סעיף. סך מאל טאטע מאמע זיי זארגן זיך וואו די קינד, וואס די מעשה מיט אים, ווי ער איז געווארן א בחור, ער קען, מען קען אים שוין גארנישט זאגן. איך שמועס מיט אים, איך בין ביי דעם אין שטוב, איך בין געגאנגען דא עסן, איך בין געגאנגען צו די שבע ברכות, איך בין געגאנגען צו די געז סטעישאן, מאמי איך זוך ווי מ'קען טשילן, איך ווייס נישט, מאמי זאל מיר געבן אפשר א עדרעס ווי מ'קען גיין, איך גיי שוין פון איין געז סטעישאן צו די אנדערע געז סטעישאן, אונז פלי מיר אוועק מיט די קאר אהער און אהין, און מ'פליט און מ'מאכט א שארט סטאפ און מ'מאכט א נויז מיט די, מ'ווייסט נישט וואס צו טון, אונז זעמיר אן אנהעפי, אנהעפי גרופ, אונז זעמיר א אנהעפי קרו, און אונז ווייסן נישט וואס מען קען טון, אונז האבן שוין געטרייט צו שפייען אזוי, די וועג וויאזוי מען שפייעט ביי א קארנער אזוי אפאר פ ו אזא אזא, אונז האבן שוין געטרייט צו קייען גאם, אונז האבן שוין געטרייט צו עפענען דריי קנעפלעך פון די העמד, מאמי אפשר האסט עפעס א סעלושען ווי אונז קען מען עכט ווערן, אונז זעמיר די אנהעפי גרופ, אונז גיימיר פון דא אונז גיימיר אהין. איך לאז דיך, קענסט, גיי, טו, די מאמע קאלט, הייב אויף.